fost l-oħrajn għal raġunijiet storiċi, bħalma tispjegalna n-Nutar Dr. Mariella Mizzi.
It-terminoloġija legali hija pjuttost differenti mit-taħdit tagħna ta' kuljum. Jiena nħobb niddistingwi bejn il-mod eh, kif jitkellmu bejnietom l-avukati, il-mod kif l-imħallef u l-maġistrat eh, eh, jirreferi ehm, mal-avukati u Kif nitkellmu bejnietna aħna, anke n-nutara, però iktar importanti kif aħna nikkomunikaw mal-klijenti tagħna u kif nippreżentaw il-lingwa tagħna ehm, fuq id-dokumenti li nipproduċu. F'dak il-każ se naraw differenza kbira bejn it-taħdit normali u t-terminoloġija u din id-differenza inħolqot storikament minħabba li oriġinarjament il-lingwa li kienet tintuża fil-qorti fuq id-dokumenti kien Italjan, allura issa għandna pa speċi eh, kien hemm emoraġija ta' termini illum bqajna nużawhom forsi għaw min jgħid biex nimpressjonaw, pero le, ħafna drabi jkun hemm raġuni speċifika għaliex tuża terminu minn flok klim ieħor li nużaw kuljum. Pereżempju ejja ngħidu l-kelma ehm, kollazzjoni. Il-kelma kollazzjoni meta tintuża f'testment ehm, diffiċli. ċerta jiena li l-klijenti ħatmu se jifhimha. Allura hemm it-tendenza li nispjegawha ngħidu it-testatur dak li jagħmel it-testment jeżenta lil uliedu mill-obbligu tal-kollazzjoni u ma tinżidu ċoe jeżentom milli jikkonferixxu fil-massa ereditarja tiegħu dak li jkunu ħadu b'titolu gratuitu matul ħajtu. Issa jiena ċerta li anke din l-ispjegazzjoni ma tiftihemx lanqas. Jiġifieri qed nippruvaw nispjegaw bi kliem ieħor li huwa diffiċli wkoll. Forsi nistgħu nagħżlu kliem li jiftihem iktar. Flok ma ngħid jikkonferixxu, ngħid iġibu lura. eh, jirritornaw. Ġifiri huma huma kliem li eh, nistgħu faċilment nażluhom minn flok oħrajn biex nikkomunikaw aħjar u nwasslu xorta waħda l-istess tifsira bi kliem iktar sempliċi u kliem Malti wara kollox. Hemm xi termini li nużawhom eh, huma kliem ġejn mit-Taljan, pereżempju konvenju. Konvenju, jiena ċerta li kulħadd jifhem x'inhu. Allura jien ma niddejjaqx li li f'dokument nikteb il-kelma konvenju għax kulħadd se jifhimha. Kulħadd nista' nikteb wegħda ta' bejgħ u wegħda ta' xiri li nkun f'dak il-każ qed nuża ħafna kliem twil, sentenza sħiħa fil-vojt għax naf li b'konvenju kulħadd se jifhimni u naf li konvenju saret parti mil-lingwa Maltija. Però mbagħad ejja nieħdu eżempju ieħor, lawdemju. L-Għawdemju, nies iħobbu jdawruha u min jgħidilha Għawdemju, bil hawnhekk fir-raħal tagħna jgħidulek l-Għawdiemju, idawruha bid-djalett. Ħafna jifhmuha, però ma jifhimhiex kulħadd, ma jifhimhiex kulħadd. Hu terminu tekniku li ħafna drabi jkollna bżonn nispjegawh, jiġifieri l-Għawdemju għal min forsi qed isegwi dan il-programm huwa ħlas doppju taċ-ċens li jitħallas l-ewwel darba meta l-proprjetà tibdel l-idejn u huwa sinjal ta' rikonoxximent, huwa simbolu ta' rikonoxximent, jiġifieri jissit id-direttarju aċċetta l-ċenswalist bħala ċenswalist il-ġdid. Irridu nibdew mill-għerq billi lill-istudenti tal-liġi stess fil-fakultà tal-liġi nibdew nrawmuhom mal-ewwel biex jużaw il-lingwa legali tajjeb għax ħafna drabi sfortunatament forsi jekk hemm bżonn minħabba li ħafna mill-kotba jkunu bl-Ingliż, il-liġi wkoll għandha verżjoni bl-Ingliż, allura konvenjentement nagħmlu il-lectures, il-lezzjonijiet bl-Ingliż. Anke minħabba li llum għandna studenti li huma barranin. Però sfortunatament qed ibati l-istudent Malti illi mbagħad meta jmur barra fid-dinja tax-xogħol mhux se jkollu l-lingwa bħala l-għodda tajba li se juża fix-xogħol tiegħu. Huwa punt li nisħaq ħafna fuqu, kont issuġġerejtu anke lil fakultà. Nispera li xi darba din il-ħaġa li nsus fuqha jien xi darba tasal illi bħala parti integrali mill-kors tal-liġi ikun hemm ukoll eh, units dwar it-terminoloġija. Fortunatament bħalissa qed isir kors taħt id-Degree Plus dwar it-terminoloġija legali li bi pjaċir ngħid li ntlaqa' ħafna qed ikun hemm ħafna